Helo a chroeso i bawb um, i'r trydydd o'n um, sialens 30 diwrnod, 30 awgrym Microsoft 365 gan Illumino IT. Uh, Dafydd dwi, a neis cael chi gyd yma, a neis hefyd i gael pawb sydd yn gwachod hwn ar y recordiad, uh, felly croeso i chi gyd. Felly, da ni'n mynd i gario ymlaen heddiw efo'r awgrymiadau yma, um, efo un awgrym syml iawn, i ddweud y gwir wrthych chi. Um, a mae'r awgrym yma yn golygu bod dwi ddim hyn oed yn gorfod mynd i fewn i Microsoft Teams efo chi heddiw i ddangos o, oherwydd mae'n rhywbeth sylfaenol dylia bod ni'n neud fel da ni'n gosod teams i fyny, um, neu fydden ni'n neud hwn hefyd os da ni'n teimlo bod yr ffordd da ni wedi gosod teams i fyny, er enghraifft, ddim cweith yn gweithio'n iawn i ni. Um, mae o'n rhywbeth da i chi fod yn ymwybodol o pan ydych chi yn adolygu yr ffordd mae eich Microsoft Teams wedi ei osod i fyny. Felly, um, heb ddisgwyl dim mwy, um, mae hwn yn mynd i fod yn sydyn iawn heddiw. Felly, yr agwedd gyntaf dwi eisiau rhannu efo chi o'r awgrym yma ydy bod chi angen wir gynllunio strwythur eich tîmau. Mae hwn yn bwysig iawn oherwydd mae o'n mynd i olygu bod teams yn gallu bod yn un ai llwyddiant neu ddim yn llwyddiant um, o fewn eich sefydliad chi neu o fewn yr mudiad da chi'n gweithio. Um, os ydy'r tîmau ddim wedi gosod i fyny yn, yn agos i'r ffordd ydych chi'n gweithio ac y ffordd mae pobl yn cydweithio fe gilydd, mae hwnna'n neud o'n anodd iawn wedyn i um, gael y buddiannau i gyd allan o Teams bys chi'n gallu fel rheol. Felly mae hwn yn gallu bod yn bwynt o um, yn, yn agwedd o um, frustration i ddweud y gwir, fel mae pobl yn, um, kind of, os dyn nhw'n defnyddio Teams, ydy o ddim cweith wedi cael ei osod i fyny fel fes nhw'n disgwyl ac yn gallu rhannu gwybodaeth yn hawdd efo'u cydweithwyr lle maen nhw angen a falle. Um, pen da ni'n sôn am gynllunio strwythyr y tîmau, da ni'n sôn am timau, er enghraifft, wedi gosod i fyny lle mae pobl yn gweithio yn agos iawn efo'i gilydd. Um, so fysa hwn allan gallu bod yn adran um, o fewn eich um, o fewn eich uh, sefydliad lle mae pobl yn gweithio ar yr un fath o bodaeth efo'i gilydd trwy'r amser. A beth sy'n bwysig yn yma ydy bod chi yn ddelfrydol eisiau grwpiau bobl sydd i gyd yn gallu cael mynediad i'r un wybodaeth sydd yn y tîm yna. Da ni ddim eisiau cychwyn cuddio um, gwybodaeth i ffwrdd o bobl yn y teams yma. Dylia bod nhw mor fflat ag agored a phosibl. Um, felly, dwi jyst am ail ddweud hynna, pen da chi'n meddwl am yr tîmau yma ac y ffyrdd i osod nhw fyny, um, da chi eisiau trio meddwl am grŵp o bobl sydd yn mynd i fod efo'r un mynediad i'r gwybodaeth yn y tîm yna. Rwan, mae hi'n bosib gosod sianeli preifat i fyny o fewn tîmau, A mae hwn yn golygu bod chi yn gallu um, wneud gwybodaeth ar gael i rei aelodau'r tîm a'r rei aelod um, a cuddio fo o aelodau eraill o'r tîm yna. Ond mae hwn yn iawn am un neu ddau sianel fes ni'n dweud o fewn tîm, ond unwaith mae'n dechrau mynd yn fwy na hynna, mae'n dechrau mynd yn anodd iawn um, i'w reoli Mae o'n mynd yn yym anodd iawn i wneud siŵr bod pawb yn y tîm 'na er enghraifft efo'r gwybodaeth ma' nhw angen a bod nhw'n gallu cael mynediad i be' ma' nhw angen ar yr adeg iawn. A wedyn ma' hwnna'n mynd yn chydig bach o yym boen gweinyddol wedyn i sicrhau a hefyd pe ma' pobl yn dod i'r pwynt lle dylia bod nhw ddim efo mynediad ella hwy- mwyach i'r ffeils yna yy ma' raid i rywun mynd i fewn 'na wedyn a sicrhau bod nhw wedi cael eu tynnu allan hefyd yym o'r yym tynnu allan o'r gallu i weld y tîm yna. Felly mae hwnna yn rhywbeth pwysig iawn, fel dwi'n dweud, dylai bod y tîm mor fflat a sy'n bosib, um, a dylai bod pawb yn ddelfrydol yn gallu cael mynediad i bob un sianel yn y tîm yna ac i gyd o'r gwybodaeth sydd yn y tîm, gan gynnwys y uh, sgwrsiau, gan gynnwys y ffeils, gan gynnwys y cyfarfodydd a falle. Jyst mynd yn ôl yn sydyn i'r pwynt yma. So mae gennym ni'r agwedd yma torri allan wedyn i dîm y prosiect. Felly, os da chi'n teimlo bod chi eisiau dod â grŵp ar draws kind of, eich sefydliad at ei gilydd, felly pobl sydd ddim yn gweithio fe gilydd uh, yn aml a sydd ddim fel arfer efo'r un mynediad i gwybodaeth, mae hwnna i fi yn amser da iawn i edrych ar greu tîm newydd, um, yn um, specific i'r grŵp yna o bobl. Mae hynna'n golygu fer nhw wedyn rannu gwybodaeth sy'n berthnasol iddyn nhw. Um, mae hi yn hollol bosib rhannu gwybodaeth o lefydd eraill i fewn i'r tîm yna hefyd, os ydy hyn yn briodol. Felly mae yna ffyrdd ddod y gwybodaeth ychwanegol, ond mae'n golygu bod yr pobl yna yn yr tîm yna sydd wedi cael ei greu um, ar gyfer y pwrpas yna. So fel prosiect er enghraifft, neu efallai rhywbeth um, um, sydd yn mynd ar draws kind of, sefydliad dros amser. So efallai fysa fo'n gallu bod yn brosiect i wella dydwch lles ar draws yr sefydliad a bod chi efo pobl o wahanol adrannau falle yn efo. So fysa hwnna'n dîm yn ei hun. OK. Um, a wedyn, So, unwaith eto meddwl, da ni ddim eisiau bod yn cuddio um, yr gwybodaeth na o fewn y tîm na o'r pobl sydd yn y tîm. A wedyn, yr pwynt dwythaf sy'n hoffi wneud yn fan hyn, i wneud efo'r um, kind of awgrym heddiw, ydy pen da chi'n cynllunio yr um, timau yma, meddyliwch am westau hefyd. Felly peidiwch â jyst meddwl, meddwl am be da chi efo mynd ymlaen tu fewn, um, ond dydwch os da chi efo prosiect a da chi'n gweithio efo pobl llawrydd neu contractwyr, er enghraifft, Mae Teams yn ofnadwy o dda i adael i chi wneud y fath yna waith efo pobl mewn amser real, er enghraifft, um, oherwydd mae'n gadael i chi ddod yn nwy fewn i'r tîmau yna a cyd-weithio efo chi ar agweddau o dydwch prosiect neu be bynnag um, ydych chi'n gweithio efo'r person llawrydd neu'r contractwyr neu be bynnag ydyn nhw um, yn allanol. Felly, dylia bod chi both tro hefyd yn meddwl am y gwestai yma, a fes ni'n deud mynd yn ôl i'n esiampl o adran mewnol yn gynharach, o bosib, fyswch chi ddim eisiau dod â rhywun llawrydd, er enghraifft, i fewn i dîm fel hynna, oherwydd mae'n mynd i fod lot o wybodaeth mewnol, ella cyfrinachol, dydych chi ddim eisiau i'r person allu gweld. Ond Be fyswn i'n neud wedyn ydy edrych ella i, fel wnaethon ni ddeud, creu um, tîm ychwanegol, felly tîm project er enghraifft, um, sydd yn edrych ar yr peth penodol yna, ella mae'r person llawrydd yn gweithio arno fo efo chi, a wedyn fes, fysa chi'n gallu dod nhw i fewn i'r tîm ychwanegol yna sydd wedi cael ei greu ar gyfer y pwrpas, a just rhannu chydig o wybodaeth o'r tîm mewnol arall um, efo nhw fel maen nhw angen yr gwybodaeth yna. So, mae o'n werth meddwl am hwn i gyd, mae werth roed hwn i gyd i lawr ar ddarn o bapur um, cyn i chi gychwyn rhoi tîm yma at ei gilydd. Oherwydd mae'n mynd yn anodd iawn, unwaith mae hwn yn ei le, um, neu o le ar strwythyr, y prif strwythyr, um, mae o'n gallu mynd reit anodd wedyn i kind of, ddadbigo hwnna newid pethau rownd, symud pethau, um, ac hefyd mae'r ffyrdd mae pobl wedyn yn dechrau gweithio nhw ar y cyfrifiaduron a falle, um, mae pobl yn mynd i, uh, kind of, um, yn, yn mynd i um, allu kind of do- dod i'r arfer efo un ffordd o weithio a wedyn fe raid nhw newid. So mae'n well cael hwn i fewn yn y cychwyn, ond fel o'n i'n deud, mae o hefyd werth meddwl am y gwybodaeth yma i gyd um, pen ydych chi yn ail edrych ar eich timau ac yn trio sicrhau bod chi'n cael y prif fuddion um, allan o Microsoft Teams. Oce, okay, so nes i ddeud bod o'n weddol fer heddiw, so na ni, dyna ddiwedd yr live, ond mi fyswn i jyst yn gofyn i chi, um, os da chi wedi um, mwynhau yr tips hyd at yma, fydd gen i'n arall fori, so fyddwn ni ar yr un sianel i fori, ac mae'n gwefan ni yn mynd ar draws wylod y sgrin yn fan yna. Um, ar y wefan mae gennym ni blogs ynglyn â um, kind of agweddau gwahanol o TG, gan gynnwys Microsoft 365, ag agweddau diogelwch, mae gen ni fideos ar gyfer um, gwahanol fathau o bethau um, TG hefyd. Um, ag ar y wefan hefyd, ydych chi arwyddo fyny i'n um, rhestr bostio ni, lle da ni'n postio um, kind of tips a falle um, allan yn, yn yr un modd. Felly, os da chi wedi mwynhau, ewch draw i'r wefan, cymrwch olwg ar beth sy'n yna, a mae'n gwasanaethau ni hefyd yna. Oce, okay, diolch fawr i chi, a welen i chi fory. Hwyl.